Ntorichi komotiga? Hapana, ng'a nobe gavana akoboria Nyamira, Nyamira y'ang'o? Achichichichichichi! Ekero geke matiang'i akorigia, ekero geke nabe ng'a nabagusie twensi pi togokerigia. That one reka toigwanane bo igo. Abanto mbare aa mogosukumera matiang'i kera egento. Kero Uhuru Kenyatta are korigia chikura back in 2013, kero omoikoyo ase okomoumera agoakera Uhuru Kenyatta ecampaign, agotebia omoluya, otebia omogusii, otebia omogere, akera Uhuru Kenyatta chikura. Ibairete ng'a Uhuru Kenyatta nabwo, yaani they owned. Uhuru Kenyatta. Eki gekagera mpaka ekero rigo gwagachia kora ase ballot, abaikoi basogete omuyomo ase oyomo mpaka omorore bagakera Uhuru Kenyatta chikura. Bono, Matiang'i ekero agosoka koria ekero okia obopresident. Abwo nabagusii tokoria ekero geke. Intwe tonyare ribaga Kenya torokia abanto naki ekero omogusii are in charge ebinto tokorosia. Ekora matiang'i nabo akonyara. Okonyara okoria kwa matiang'i oke toyakire kobua ng'a intwe bato omonto orakore egasi gekogera ng'a oro ng'a oro it is just Doctor King of Fred Matiang'i ere nigo toigwanane boigo nere oro. Bono goika omogusii oito ebango oyomo ase oyomo, enyomba ase enyomba, omochie ase omochie, korigereria matiang'i chikura na komoakera chikura. Gete mombwate amato montegerere, mombwate amato aino montegerere, mh. Abango na mbare abakore amatiang'i ng'a ntobwati numbers nini nini, inwe chakera mwago, rigereria abana bago mbabwate chikura, abaigwa bago mbabwate chikura, abachokoro bago mbabwate chikura, mwa- mwa moesokie moakere matiang'i chikura, chingaki echi chigoika. Ase bono iga, reka toiborie amaswali, ninki togokorera bono iga matiang'i ekero anyore chinguru? Amaswali goika toiborie are, goteba ekemaneno pi. Gusii gochakera ikorongo mpaka tabaka, oigatoboria amasu aria inaki aye buna mwanyabanto, ninki ogokora buna omogusii gokonya amatianyi? Kiambae example, inche buna nde iga, narigire vijana Kenya engima, babere babere babere kera ekaunti, inche mbatenerete, abwo mbabaete standby, matiang'i bagoteba sa, tokore egasi. That's number one. Number two, e platform eye tore iga, aa motiangi tokorora chirieta. Omonto are gontebia moisore naki, ng'a ore partisan, bono ng'a otete ng'a ekero chikura iga, ecampaign iga, Ruto otagete ng'a ekero ecampaign aa, ng'a timba partisan, nchake gokwana na Ruto iga, nchera ki? Ai! mong'aina mong'aina ng'a nchake goaka route campaign iga nchera ki? Matiang'i nere omogusii manyete okoboria chikura na maraga, lakini kulingana buna esafari ere igaa, maraga tari kori na gari eye okogenda mpaka motwe. So maraga aro tokomosabera ase ekemanene pi ase amasikani onsi aya matiang'i okoboko. Naende ninde na ekeene ng'a kare naikire ase maraga na matiang'i.

Abande batebire ibagochi gocha Kenya, basoe chinka chiabo bamekisure ng'a ebinyoro abanto bachire baakire ekura. Abande batebire ng'a abachia koimoka bakane chipikipiki, abanto buna okoboka maambia ogwaka epikipiki igoro ya polling station, gwaka ekura kwerana nka. Bagoancha naende bakomenta, bagosererania, eh. Abaamerika bairure. Oyomo antexti iga YouTube yane omogonte ng'a eberuete this time round nkogora bare matiang'i chindege. Onye eberure kogora chindege, igo moroche esabari eye nkogora tore. Abwo na Abaamerika baamwire korwa bare matiang'i chindege. Kenya igaa, chibusiness man nchire oo buna bono naigwete omongorete agotebi ng'a Guardian, omonyene o Guardian okorokwa Moturi. Aimogete akama akoimoka, matiang'i abangete kogenda esaba aria ase eraha, ati, Abaati tonya goakana abanto bache gokora ebinto iga, ninche ngoakana ebinto bionsi pi bikore ki? Bikorekane. Nkaigwa buya sana. Chi business man nchiragachire Kenya chiruete gokonya matiang'i. Igo noroche buna inga ase nokora kia amang'ana, kera omonto goika ebori naki ninki ogokora matiang'i egere aire chikori echi? Naki nchera ki okomokonya? Onyonka ki bagende nabande, berure ng'a this time round ebakobwate chimatiangi ase agotacha noo are, ase bagotacha noo bare, ase akogenda noo bare, ekero bamoakera etebe naende natebie matiangi igaa, rusia onyo rusi rusi ki bagendi gitutu chiacha sauti morete. National Campaign, Omongwana oria nere mobileza korwa Gusii tobwate enene. Oyo nere ore abaso gotwara emicrophone iga akwane crowd kenyegere. Oria morusi oke totuchache sauti tigere abanto baroo barwanere ekerogo keria reta morete igoro aa. Gokobua chikura aegwe obominister. Otabueti chikura mobeke abe nominated. Simple as clear as that. Bono iga buna tokogamba iga twebori inki tokorora matiang'i one by one buna abagusii. Baria ase mometa onye nakuru iga, rigia omo abaikori babere batato moerese obuya bwa motiang'i, motebie ekero motiang'i ekura. Onye kore nere obironge aye gwapi, rigia omoika oyo omoke amansai, morente mogorere enyama, motebie ekero matiang'i ekura. Onye kore kakoigwete ng'a nabo oko support matiang'i. mochangere. Inche nigo batebi ng'a ntoroche gokwana igaa ogokwana gwoka, ntoroche viongozi gete harusi bakorama matiang'i, abare ne vijana ekebori bieto kabisa, etobwate chingaki bare ao iga, lakini engaki nero oo togosoa chigari echi igoro intwe tokwane nari bakomanya. Igo ntoikere ase tobente tokanywa support, moto support tose streets. Buna bono gusii nto expect matiang'i agende goaka campaign, ninto tochi goika oo tobwaterere matiang'i gusii kabisa. Tokobwatesana na abagaka iga twakorire campaign ya matiang'i gusii. Alafu nto make sure matiang'i akoenda ase na intwe noo tore to represent buna abagusii. Ekero ebisaku binde birore ng'a abagusii mbare na matiang'i. Ekere vijana binde Kenya bimanye ng'a Matiang'i nabwate vijana buna mokubua hatari. Ndoruchi gotiga, igo goika buna abagusii totware chiplan chigokonya Matiang'i. Bono iga registration niga ase ime, tebi omwana oyo genda bwate kura onye more ang'e. Ng'wete ebinto ebi bire are yare ase chikura chikobwaterwa. Egento mokora neke, bari bare ang'e kara abwata, bari bare are tomanye kobanga baadaye. Bwata chikura, bwata chikura gochia na gochia, gochia na gochia. Ekero tosukia enamba eria yaito korwa nine hundred thousand korwa emillion eria, tonyekie nonya one point five, two million. Tokomenta baria bakorwa Gusii toikire three million, gose four chimo ino. Iko bono buna Abagusii goika tobwatisani matiang'i tomotebi naki omogaka ngochia gokora iga na iga na iga. Baria mobwate ng'a mobwate skills, morebe ase go impact ase matiang'isi campaign, moirire skills echio. Omonto kwane are korokwa Achooki, Achooki. Achoki nepi y'amatiang'e, omongwana oyio taikorosa, agotegerera bonsi pi, naende abwate endi bonsi pi. Moika ang'e, momotebi ng'a inche ngoro komokwa eke na eke nabo nkonyara, inche naki ndakonye campaign, agotebia soa iga, soa iga, siko gochia. Kwisha amaneno. Matiang'i more siku hizi ochabeka chisati chinkali, ago dress smart, otiga gotobekera amagoti aria aye, bono ochakire koba ecampaigner, o- obeire presidential.

Ntori koebereria, omwaka ogocha 2026 omogima ecampaign, inche already ne campaign inde igaa, aye kogontebia nsaga saga bikwanga, inche ne campaign already inde, ogokwana oku togokwana inde campaign tore. Amagontebia nsaga saga bikwa ng'a tinkwana matiang'i nkire mpaka kaa 2027, we kwenda kabisa, matiang'i tokomoakera ecampaign right from now to the end, ntoki korosa, chinguru nchiroo, Nyasaye natwete omoyo, inkire ntoganyete. Monto nantebeti ng'a ebarasi. Chibarasi ki chikomioka obwaterere yago tekegenda motu chiria chinde onyore chiachiire. Naende chikore bwango mono togochiikera chigokobua. Bono goikera intwe abagusii tobe chap chap tosare matiang'i. Esababu ngotebera ng'a tobe intwe tware confidence neri ng'a matiang'i is the best candidate tobwate bono iga. Onde taiyo omobwete. Intwe torasari totebe naki twatanane totige obo obotirika oyio buna boria bogasiane gusii omonto akomokorama matiang'i twakira boigo. No way! Ntogochi gokira. Nonya nomosubati ochia Yerusalemu omanyie, oimane reba, oyio oagete yes, abanto bakaraswa Nairobi mpaka abagusii, ayayaya, nonya tokore ekampeni gusii, ntorichi komotiga, hapana, ng'a noboke abana akobori nyamira, nyamira ya ang'o? achichichichichichichi, nyamira ya ang'o? Tobe buna naroko? Aii hapana, hapana.